Salam hormatly agzalar. Ýaýlym Media elbetde söz berşi ýaly telekeçiler, biznesmenler bilen guraljak söhbetdeşligi size ýetirer diýipdik. Bu günki biziň gepleşigimiziň myhmany kimdir öýdýäňiz? Elbetde ol telekeçi zenan, halkyň ullan kiçä hemme türkmen halkymyzyň Söýgüsini gazanan zenan telekeçimiz, konditerimiz Ýazgül Dawudowa. Ýazgül sizi söhbetdeşligimizde hoş gördük. Salam, gowymy ýagdaýlaňyz? Işleňiz gowymy? Gowy hudaýa şükür.
Görýäs platformalarda, sosial torlarda tüweleme ýurdumyzyň ähli ýerlerine barýaňyz, halkyň göwünden turýan bir göwün alaýjak gowy zatlar sowgat edýäňiz. Biz ilki bilen-ä size işiňizde üstünlik arzuw edýäs. Sag boluň.
Indi elbetde biz söz uzaldyp oturmakçy däl size bir öz toparymyz bilen taýýarlan soraglamyz bar şolara jogap berseňiz. Bolýa başdan.
Siz näme sebäpden konditer saýladyňyz? Bägül men çagalamam özümem süýji zady gaty gowy görýäs. Gowy görýäs diýip gowy görýädik. Ine, bäş ýyl bäri iýip-how, ine, iýemzok diýen ýaly, indi garyndaşlarymyzam iýenok diýen ýaly, gowy doýurdyk hemmesini. Şu çagajyklam süýji zady gowy görýär, gaýnym dama diýýärdi, ýazgyn nahardan öň süýji zat bişirerdi. Şolaň doglan günjüklerine, öz bir baýramçylyklaryna bişirsemem diýip, Öwrendiňiz? Hawa, desert, tort, süýjülik önümlerini özüm öwrenesim gelip öwrendim. Soňam. He, goňşym zakaz etdi. Diýmek, siziň tagamlaryňyz olaň göwnünden turan bolmaly. Hawa, şeýdip, ine, ol oňa maslahat berip, pul muňa maslahat berip gidiberdi. Ýoşluk bilen, ýogsam, konditer bolmak nämemizde ýokdy, planymyzda. Jemi näçe wagt şu wagt işläp ýörsiňiz? Işläp ýörenime bäş ýyldan gowy wagt geçdi. Onda siz bäş ýyl bir adam ömri üçin uly wagt däl. Şol wagtyň içinde siz şunça adamyň söýgüsini gazanan bolsaňyz, onda. Siz tüweleme ussatlyk derejä ýetipsiňiz. Indi ýene bir soragymyz, ilkinji ýerde biznesmi ýa-da käre bolan söýgi? Käre bolan söýgi. Sebäbi men şu käre şeýle aşyk bolmadyk bolsam, men şu wagtky ýagdaýyma ýetmezdim. Siz elbetde biznes derejä ýetersin öýtmediňiz, şeýlemi? Ýok, men mydama-da çynlakaý meşgullanyp başlanymdan soň öňümde gysgajyk däl, uly sepgitlem bardy. Onuň diýjek bolýanym täze ideýalar tapyp, Işim bolup gije ýatamda ertir un bişirerin, ýene munam edip görerin, onam edip görerin, hä şu zat ýok, munam edip görerin diýip, şeýtse diýip ýetilen. Hä, onda siz gaty yhlasly ýap. Yhlasly, adamyň işine bolan höwesi bolanda, täze zatlary döretmäne islegi bolýar. Hawa, eger-de şondan pul gazananyň bilenem, şondan saňa girdeji geleni bilen, şondan bir neme bolany bilenem Höwesi bolmasa aýbor edibereýniw edýämka diýen menä. Onsoňam iň bir halkyň bir iýýän zadyda ol ynjyk adamlar bolýar her hili özüňem şoňa gaty bir inçelik bilen çemeleşmeseň. Men şu kär bilen meşgulanma bägül maňa şu kär sud etdi adamlara halalja arassa Hiç hili bir allow, şübhe döretmän işleseň, şu kärseni hiç hili hor edenok eken. Gaty halal Allajan bir çü duw-çörek-dä. Duw-çörek bilen meşgullanyp adamlara çyn ýüregiň bilen arassa halal bir allamajak bolup baha ýagdaýyna-da, hemme ýagdaýa-da işleseň, şol wagtky bäş ýyl mundan öňki çala-çuloja, egrem-mugramrak işleýän wagtlarymyzdaky Ine müşderilerimiz şu adam barda hiç ýerik gidenoklar. Gidäýiň barlap göräýiň diýsek gidenoklar. Elbetde bu eýýäm siziň üstünligiňiz. Bloger bolmak üçin halkyň öňüne çykyp başladyňyzmy ýa-da edýän işiňizi görkezmek üçin?
Bägül men bloger bolmak pikirimde ýokdy. Ýöne men süýjülikleri goýup internede adamlaryň öňüne torty sertlerden çykyp başlamakamam, Gündelik durmuşymdan, çagajyklam, bir üýtgeşjek wakalardan men açyk adam, men ýapyk bolup ýa internedi aktiwny ýöretmän ýa güljagaz goýup ýa ýüzüm ýapyk on ýalyk ýöreden adam däl hiç wagt. Bolşuňyz ýaly görünmäni gowy görýän. Maşgalamda garşylyk ýok, ýoldaşym hiç hili garşy däl. Tüweleme Hudaýa şükür arassa halal maşgalam bar, dört sanjak çagam bar. Ýoldaşym ho onuň. Bir hili gündelik ýöredip ugradyk internedi soň müşderileriň sany artdy. artdy, soň näme diýýär, podpischikleň sany artdy-da, bäş ýylyň dowamynda ine tiktok sahypamyz ýüz müň podpischik boldy täzelikde. Onuň bir hili oňa, muňa myhmançylyga çagyrdylar, açyşlara çagyrdylar-da, şeýdip edil häzirem özümi bloger diýib-ä hasap edemok, ýöne çagyrýarlar. Ýöne biz hasap edýäs sizi. Indi size ýene bir şeýle sowal, sungatyň siziň durmuşyňyzdaky orny, biz sizi Şu media torlarynda sosial torlarda aýdym sazyň içinde köp görýäs bu nämede. Men mydamada sungata hormatym gaty uly özüm sesim bolmasyn owazym bolmasyn aýdym aýtmak goşgy okamak bilenä hiç hili kän bir neme etmedim öz işim bilen ýöne men sungat adamlaryna hormatym gaty uly öz jigimem Serdarjana muna Türkmenistanda ady belli aýdymçylaryň biri bolup durýar. Serdar Çary. Hawa.
Men sungat adamlaryny umuman alaňda halal zähmet çekýän, bir iş oňarýan adamlary gowy görýän. Sebäbi halkyň öňüne çykýan adamlar bir bar başarnyklaryny, zehinlerini, zähmetlerini bir öňe çykarýar-da. Ýöne biz bu soragy berýäs welin, aslynda siziň öz işiňizem ýaňky konditer önümleň zähmetem hakyky sungat. Siz sebäbi o taýda Her hili zatlary döredýäňizä öz tortlaryňyzyň üsti bilen. Adam şu bir zat bilen meşgullanyp, bir zat döretmäň, bir halka, jemgyýete, watanymyza, ýurdumyza ýaramly bir işleri etmek bilen meşgullansa, men şol adamlaň her birine nakgaş bolsun, suratkeş bolsun, aýdymçy bolsun, goşgy bolsun hormatym uly. Ine düýn şu Isgender jaň edenden soň bägül siziňem sesiňiz köp berdi eşidýädik ozal. Sahypaňyza girip gördüm. Men ýan begenýän şular ýaly owadan sesli, owadan goşgular okaýan zenan bilen tanyş bolýanyma-da begenýän, howaş öz işimiň iň gyzykly ýerem meni arassa adamlar, gowy adamlar, durmuşa höwesjeň adamlar, bir hili bir içinde bir neme pikiri ýok adamlar bilen öňümden şul adamlar çykaryp tanyşlyk açýanyma-da Gaty begenýän. Sebäbi adamyň kalby, ýüregi nämäni gözlese şon ýaly adamlar ile durmuşyň özi duşurýa. Sebäbi adamyň öz gözlegi şeýle adamlar, ynsanlar. Halkyň içinde adygyp işiňiziň şu derejä ýetmegine ulaljagyna ynamyňyz bolupmydy?
Men şeý diýýän mydamada talyp döwürlem Arkaç gurluşyk önümçilik birleşiginiň hünärment mekdebini gutardym men. Şo taýda Talypgözel bäsleşigine gatnaşýardym. Iki müň alty, iki müň ýedinji ýyllar. Ilki okuwymyzyň öz içinde birinji ýer aldym. Soň etrabara, şäherara, soň ýurdara. Onuň ejem şeý diýerdi, Alla jan, şu bir ýeňilip utulyp geläýse diýerdi. Onuň menem şeý diýýä, ony ýene-de birinji ýer alyp gelýän. Eje, bir gezejik utup geläýse diý, men utulyp geleýin diýerdim-de. Tersine bolýa seň dilegiň diýerdim. Şon ýaly, şu adam diýýän, men bir işe başlasam, Şol işi men kerpiç guýman ugradaýyn, men şu kerpiç bir zat owadanlak guýaryn diýýän. Onda siziň kalbyňyzda maksat okgunlylyk güýçli-dä. Bir işi men hemme işe alyp ýapyşma häsiýetim ýok. Bir belli bir kär saýladym, şu kärde-de durup men okuwçylaryma-da diýýän, ine şu wagt okuw geçirýäs-ä, neme konditer okuwlaryny, başlangyç konditer okuwlaryny geçirip gelýän bäş ýyl bäri. On iki ýaşdan ýetmiş ýaşa çenli aýal-gyz okadyp gelýän. Onuň aýalynyň psihologiýasyny birazajyk bilýän diýseňem bolýan indi. Şoň üçin diýýän başda gelip öňümde duranlaryna, siz diýýän şuny saýladyňyzmy? Iki günden ýüregiňize düşmesin diýýän. Siz gidip häzir saç oňarsaňyzam, ýa gidip häzir kerpiç guýýaý, siz nakgaşyr, şo ýerde-de şu kynçylyklar bar diýýän. Şu höwesiňiz barmy, şul işi tutan ýerli bolmaly. Is hawa, biziňem diýýän tortlarymyz ýykylybam yzyna gelýärdi. Klientlerimiz närazaçylygam bildirýärdi. Şolara Hoş söz näme diýýär ýylany hininden çykarar diýýärä sen näme kliendiň müşderiňki mydam dogry diýibem söz bar şoň üçin diýýän kynçylykdan gaçmaň bir tutan işiňi soňuna çen alyp çykmaly eger şol işe höwesiň bar bolsa ýok ýazguly beý diýdi diýip höwesiň ýogam bolsa ýapyşyp ýatmak olam ýalňyşlyk diýýän höwesiň bar işe git şol işe ýapyş şol iş seni alyp çykýar. Indi elbetde instagram tiktok sahypalaryňyzda Siziň agzalaryňyz bardyr. Her hili adamlar bar. Olaň ýazýan teswirlerine nähili garaýaňyz?
Bägülin şu taýda açyk gürrüň etsek, çyn gürrüň etsek dogry. Bir gepi eýläbeýlä çekip, Aý, men-ä hiç hilem garamok zat diýip, olar ýalak nemeseň gowy däl-ä. Indi bäş ýyl bäri TikTok platformasynda, Instagramda edil şu ýöredişimiz ýaly aktiwligimizi ýöredip gelýäs. Bir gazaklaň psihology bar-da, şu internetde gabat geldim, şola ýaly yzarlaýan-da, gowy zatlar, gowy nemeler, durmuş ýörelgelerini neme diýýär. Şo şeý diýýär, Seň diýýär ýedi arka öňüň ýalkanyn isleýäňmi diýýär. Isleýäňmi diýýär. Hawa, isleýän. Onda sen özüňden başlaý diýýär. Sen diýýär, gowy bol diýýär, mukaddes bol diýýär. Şu hemme taraplaýyn diýýär. Onnoňam muny bu kylyp edýän diýýän Alla görüp otyr-a. Diýjek bolýanym, sen diýýär, mukaddes bol diýýär, hemme taraplaýyn. Şu seň ýedi puştuňa ýarap gidýär diýýär. Gowy zat etseňem, erbet zat etseňem diýýär. Şoň üçin diňe gowy zat etjek bolalyň. Biz-ä duz-çörek, halal zähmet, asuda ýurdumyzda, mähriban Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýöreglerini öňe sürüp, ýaşlarymyzy diňe gowy zähmete, halal zähmete çagyrýas.
Göz öňüňize getiriň, ýakyn joraňyzyň doglan güni. Olam tordy başga birine zakaz edipdir. Nähilek bolardyňyz? Hiç hilem bolmazym. Hezil edip baryp şo tortdan iýip doglan güne tans oýnap gaýdardym. Ýakyn joraň bolanda ony sowgat al. Dogry dämi? Ony tort sowgat edeňden başga bir sowgat bilen baryp. Şo tort sowgat edip ýörmeli diýýäňizmi? Men oňa bara hiç hili garşylygym ýok. Ine öz gowy görýän, öwrenşip giden müşderilerim bar. Onuň indi internedem gowy zada. Kim näme işlese görüp otyrsyň. Onuň doglan güni edýäler, onuň tort bar, seňkem däl, onuň. Aşagyndan belläp pylany sagbol tordyňa diýerler goni şoňa gaharlanmak eger eger sebäbi men oň geljegini yzynda bilýänä onuň wagt geçýä bir salym geçýä aý ýazgül özüň gaýrat diýdi menem hä näme neme etmedimi eglenmediňle o taýlarda diýip gülen bolýan gaty gördüňde ýoý ýoý sebäbi rysgy berýän alla. Ine men şu wagt on iki etažly, on iki gatly jaýda ýaşaýan. Şu on iki gatly jaýda ýigrimi dört sany öý bar. Şu ýigrimi dört sany öýüň on, on bäş sanysy öýüniň içindäki adamlara men öz kärime göreden. Goňşularyma, öz garyndaşlaryma, ýoldaşymyň garyndaşlaryna kim şu mekdebi gutarsa gel, bäş manadyň bor, halal käriň bor. Hawa, onuň diýerler, nä oňa tor, goňşyňa tor döwretseň, seň öz nem müşderileň, nem Hiç hili sebäbi. Şolar iýjek tordun bişirse-de özlerine peýda-da. Sen zakaz alsyn, men daş okuwçylaryma okuw gutaryp gidenlerine şeý diýän, nesip bolsa ýene bir bäş-alty ýylan Türkmenistanyň bir çüňkünde üýtgeşik konditer kurs bar diýseler, menem şoňa süýrenip barsam, siziň biriňiz bolup çyksa, men şon nähili bagtly bolardym diýen ýüzüme seretýärler-de, hemmäňiz ökdişiň, işiňize ökde boluň, sebäbi, Alamanyň ýoly bir bolsa durs gaýyr diýe. Hakyky sebäbi ata-babalarymyz hiç bir zady bilmän aýtmandyrlar-da, nesilden nesle geçip gelýär. Şu tortly meseleden hiç özümizem gowy görýäs welin Süýji söhbet ondan hem gyzykly diýen ýaly. Indi başga bir ýere barýaňyz, şo taýda özüňize nätanyş ýaňky süýjülikler bar, tortlar bar. Indi özüňiz berçigen hem bolsaňyz, dadyp şoňa baha berip bilýäňizmi nähilek? Baha berip bilýän dadyp. Edil ýöne duza, alyp, gowy däl bolsada ony ýaly edemzok. Bollugyndan-a öwjek bolýas. Gowy eken. Bellikleňem aýdybermeli eger-de täze bolsa plan. Ine şu wagt geçen ýyl Saud Arabystanyna haj parzynda bolduk welin, ondan o taýda-da şo öz Baýdagymyzy, şekilini görkezip, aňyrda-da tort bişirip, şular ýaly internet platformada goýduk. Soňundan aňyrdaky hajylarymyza paýladyk. Hemmesi begenip, öň tanamaýanlaram tanap, şuny ýaly şu adam ýazýarlar, Hajy doganym, begenýändiris edýän zatlaryňyza diýip. Ony şo ýerde ondan aňyrdakylaram, bolan otelimizdakylaram, powurlar, konditerler, olaram tanady. Ondan günde soň, tort bişireninden soň barýan welin, Aý, şef, keýik, zat diýen bolup, şeýdip, neme edýärler. Biziňem tordumyz irk, iýip gör diýip kofe içip oturan bolsaň, aňyrdan bufetden tortjagaz ugradýar, şeýdip diline düşünmesew, menem iýip görýäs welin, indi duza at dakjak ýaly welin, biz hemme diýýärler, öz raýatlarymyz, öz türkmenlerimiz bärik dynç almana gelende ýa bir öz işi bile gelende bärden tort öwrenip gitýärler. Biz ýörite şo wagtyny sazlap sizden öwrenmäne ýörite geldik diýip, a näme üçin o taýly aý biziňkiler süýji diýýärler. Göwnüne degip, indem. Bagyşla diýmäge çekinip, içiňizde galan duýgulary aýtmaga galan bir kişiňiz barmy? Ýok, Bägüljan. Aňsat, aňsat hiç kimiň göwnüne degem-ok. Ine, şu wagt işgär alsamam diýýän, oturtýan-da. Aýal bolsun, gyz bolsun öňümde men diýýän günde gygyryp-sögüp duran adam däl, men ýöne ünsli adam diýýän. Ony göwnüme hawa talap ediji men hemme çöregimi ikabir men öz işgärlerim bilen bir gazandan öýümiň naharam işgärimiň naharam bir gazandan bişýär men olar aýry özüm aýry nahar bişiren adam däl şu güne çenli şo men mäş iýsem olaram mäş iýer men manty iýsem olaram manty iýer adamyňa göwnüne degemok ýöne ýapan gapymy açmazlyk gylgym bar şu gylygy özümde başga hemme gylyklamy men neme edim sapladym. Çagalamma bir terbiýeledim. Özümem men diýýän çagalaň berk tutýaň men özümem berk tutýan diýýän. Şol adam indiki gezek ýene maňa şo ýamanlygy etmez ýaly özüm goramak bolýa. Özüm goramak bolýa öz psihiçeski ýagdaýymy öz durmuşym onnoňam erbet adam ýanyňda bolsa bir hili şol adam Neudaça getirýärmi ýa sen şol adam barada gynanyp gezýäňmi bir hili özüni maddy ýagdaýyňada bir neme täsir ediberýär. Şoň üçin daş töweregiň diňe gowy adamlar gurşasa men gowumyka diýen bir gowy adamlar arassa adamlar. Onsoň şu psihologiýadada bir zat barda adam näçe gowy zatlar gürlese dünýäde iň güýçli zat söz hasaplanylýar. Hytaýlaň bir aýtgysy barda söz şeýle bir güýçli welin ol hatda iň berk süňklerem owradyp bilýär diýýär. Erbet sözem şon ýaly. Edil sekuntda adamyň göwnüne degmegem, göwnüni almagam. Şoň üçin bizem söz bilen işleşýän adamlar. Her bir ädimde, aý, adamçylykda gaharyňam gelýär, şatlanýaňam, gülýäňem, ýöne her hili ýagdaýda-da şol söze erk etmek diýen zat bir adamyň, islendik adamyňam öňünde kesermenmikä diýesi. Şahyr Berdinazar Hudaýnazarowda şeýle setirler bar, Adamyň bir mätäç zady hoş sözdür. Hoş söz aýdyň, depesine täç bolar. Dirilikde aýdyň, diri kä sylaň, Kim bilip dur, bir ýyldan soň giç bolar diýýär. Şonuň üçin hem birek-birege bir hoş söz aýdyşmakdan ýadamalyň, ýaltanmalyň diýmek isleýäs. Indi Ýazgül, elbetde bir siziň esasy. agzalaňyzyň bir togsan göterimi diýen ýaly gyz gelinler. Şoň üçin ýaş gyzlara belki indi bir tortlar dünýäsine bir girjekler öwrenjekler bardyr olara näme maslahatlaňyz bar. Süýji, duz çörek, tagam sen adama iýmäne zat bişirýäňdä onuň bir halalja bolsaň arassaja bolsaň adam allamasaň, Ýadamasaň, ýaltanmasaň, şu kärem söýseň, kelläňem işletseň, şul işden hor boljak gümanaň ýok-da. Islendik kärde-de ilki bilen bir maddy ýagdaýyny öňe sürüp, ine, käbir ene-atalar bar, şu wagt jan edýärler çagasyny okuwa ugratjak bolup. Gürläp ugranyňdan seň sözüň bölüp, onuň näçe mant gazanar, ýylda näçe bolar, onuň şu çykaran pulamy näçe wagtda gazanar, şeýdip, men geneje dur diýän. Çykdaýjy çykman girdeji girmes. Şoň öwrenjegiň gaty erbet alada et diýýän ýa dine käsiba öwrenip bolýa welin gelýä yzyndanna indi bişiribersinmi onuň şuň alyp bermelije zatlary bar esbap bar gural aý ýok ony biz bilmedik diýýä menem wah on barmaňda tort bişenokda diýýänä on adam on bolup ýene on ýyldanam galjak boluň aýak üstünde diýýän sebäbi şolar gahary gelip ýaltanyp aý borla diýip taşlanlar diýýän hawa. Ýazgül aňsat bolmadyk käriňizde üstünlik arzuw edýäs özem sungat siziň onyňyz biz görýäs konditer bir hamala bir dili agzy ýok ýaly welin ony döretmek üçin edil suratkeş bolmaly biz size öňki owadan durmuşyňyzyň üstüne ýenede owadan agzybir durmuşy çagalaňyzyň arasynda bagtly ömür sürmegiňizi tüýs ýürekden arzuw edýäs elbetde halkyň söýgüsini gazandyňyz şu abraýyňyz bilen hemişe ýaşaň. Sag boluň, size-de işiňizde üstünlik arzuw edýän. Bägüljan sen maňa baraş giden sorag berdiň, men aljyramadym. Indi senem aljyrama-da meň ýekeje soragyma jogap ber. Şu Isgender jaň edende Bägül Kakalyýewa-da alyp baryjymyz bolýa diýdi, welin girip sahypaňyzda goşgylaryňyzy edip men şeýdýän. Bu owadan sesli zenany maşgalaň sesini köp ýerde eşidýädim bu sesleri diýýän. Indi sen Nirelerde eşidýänim aýdybiljekmi? Owaz radio ýaýlymynda diňe söýgi hakynda. Nädip sagatlarda gidýän bolmaly käwagt haýdap taksa münýäň welin hormatly adamlar ýurdumyzda sagat dokuz boldy. Öz sesim onda münen ýaňky taksistiňede plan ýere äkit zat diýýäň ýöne elbetde özüň tanadyňok tanaýa köpräk gürleşip ýa eliňe jaň gelse şeýdip yzyna öwrülip siziň sesiňiz ýaman tanyş diýýäler ýüzümän kän tananoklar. Rumyda bir setirler barda, Ýa görnüşiň ýaly bol, ýa bolşuň ýaly görün diýýär. Şonuň üçinem nähili bolýan bolsak, şon ýaly görünmäge çalyşmaly. Hormatly agzalar, telekeçi zenan Ýazgül Dawydowa bilen guran söhbetdeşligimizi, ikiçäk gürrüňdeşligimizi halan bolsaňyz, onda elbetde öz teswirleňňizi beýan ediň, nämäni haladyňyz, elbetde öz pikirleňňizi bize ýazyp bilersiňiz. Iki çagatly söhbetdeşligimizi ýene-de geljekde ýazmagy dowam eder elbetde Ýaýlym Media bu hakynda nähili pikirleňňiz bar belki onam öz teswirleňňizde bellärsiňiz Ýaýlym Mediada görüşýänçäk hoş sag boluň.